Bobi Wine okwero bulu. An an ape i Nup pe party a pyem i Bobi Wine. Nrm oye. Bobi Wine oyubo yubbe ni ecito ka lok ki dano i bar awer. An program mapat ki pa president. An an MP kuman bo. Ayubo program ma mega.

Bodaboda dwong cokcok kato alip aryo ki wiye pa adek layibi. Par romo konyo ki weny nino acel. Alwongo miya adek ki i oturo loya kany alwongo gi nen calo kono abic kono adiya. Alwongo adi? Abic. Oturo loya alwongo abic, kono kwena alwongo abic, kamwana alwongo abic, ka mogo madongo calo laya longi alwongo nongo apar, ka mukene apar abic. Akwanyo i kabedo weny. Kany alungu abic, awek kicwalla jo abic, jo mukene-ni anongo kerogi lacen. Gubino, wabedo kwedgi, wanyamo lok kwedgi. Gin a cwero cwinya pi bodaboda, bodaboda deno pikipiki, lon pikipiki komedigi caro milion abic-ci. Ento bodaboda ka ogango pikipiki lon me milion abicel-li, omyero ocul mwaka aryo ma tum inongo oculo milion apar aryo. Lutino ngweco diwu pe ginino ka culo lon. Alokaloka pe kine me cul ityeko nongo pikipiki oto, omyero dok itam mukene. Twero iya atye ka mito ni ayeny yo wek jo ma romo konyogi lony ma turo kogi-ni obed pek, wek gudong cal me yweyo. Man wa cawa me yweyo me penyo tam mogo i gang ngedi wor ki me yweyo kidong ka giromo. Ci alwongo omegina ni, Gum maber gitye kany. In ibedo tye kany? Anga ma obedo tye i kinwa? I yo acel ca acel bene gubino gubedo kunnu. An amito duk ki tur. Awinyo jo mogo cato ki nya ma Penduzi pe olwongo lwongone pingo, ma nyuto ni onongo tye ki plan ni omyero giko lutinowu eni. Wuneno calo aranyi tye i komgi. Wupenyogi, Wabedo kwedgi i Cemonika, waloko kwedgi, alwongo wa police ni omini ki tam. Pien jo mogo a i ceng bino kwalo pikipikigi ma romo tum, akwanyo elmet, amiyo elmet miya adek, ngat acel acel acel amiyo elmet aburu, ki amiyo T-shirt pa ladit lok. Awaco botgi ni, Kimona pe anongiwu mo wucit wupik moo lita adyadi acel acel? Awaco botgi, Onongo ayubo ni wumak cai, breakfast, alip adyadi abic abic?

Ci bodaboda watyeko program maber, wa a wa ocito ka mo i petrol station, gipiti ki mo lita acel, ka lita ne gipiko pabi a icito kwe, gang, gang, gang, kono ni nga gitye ka jwato dano i town, omegina ni bal ki bed, jo okene en ma pelusi ka ilwongo jo ni piko. An dong atye me cako nen ma atye ka cwalo en pi program mapat ka gireyo mere wer doga. An Mapenduzi nyiya loo man koro dugu en nino tino wai ma Mapenduzi. Koni oro ye yero no tek pe nino ki wai Mapenduzi. Kadi wa rec ma dong giguro i atabo pud miti kaya.

Jo mukene Lubanga omyero culgi ki lok caro. Kuman ba. Lubanga omyero culi. An gire loko i koma, iloko ki kwe, aywe adwoko kwe, iloko. Pien an Lubanga aye kela. Ento weng kita, kum marac, jo ma kumeri timo kampen ongayo dong. Mukene bene peya gucako ma dong gitamo ni program mo ma giromo kette pe. Ma Peduzzi peya otyeko mwaka abic i palamen, tye mutum otum ata twero cwinygi ni dong kiyeny jo mo aye gibal ki nying nyer i kin piny. Kadi in icul dano ni gilok ki nyinga wa i redio, iloko kwe. Gin ma Rubanga oyubo pe iloko. Kuman kop. Pe loko. Tika an gira ki bota atimi gigi? Gin omedde ki nongo ka mukene kuman ba. An amaro dano dok amito ni lutino buluwa korgi obed maber. An pe aromo tic ki lutino caro caro guti maranyi. Dano rac, an bene lanyodo. Ka itiyo ki latin angati mo ni otim bal, Ka megi gitiyo kwede ma itamo ni rac, ci lok atata enoni kop pa kuman ba, Waccigi ni wan wungeyo lakelawa ni, man miti na tye ni wati matek niki ma jabedo labol kuman ba, ni i kare pa mapinduzi-gi ni onongo bedo kuman. Meno aye gin ma wamito kitiyo. ci lubal nyingo bibino. Ka gubino, ka gupoto lok mabor ci guwaco ni, 'Ujara obedo kany, waci ka oo, acwalowu mot. Kuman ma, wa oloko giwu keno, ento ujara obedo kany owaco ni, 'Ka oo, wamotwu. Ee, ka odok bene, udok kun ungeyo ni latyen kany. Kuman ku, ee, meno obedo macek. Ba dege layibi. Wabitiyo matek wek yamo opot dano, dano olo to, kwogi obed mayot. En onege lamin. Ina pweo.